Gepleýär Aşgabat. Eziz diňleýjiler, biz häzir size ussat ýazyjy Juma Hudaýgulyýewiň Was-was atly hekaýasyny eşitdirýäs. Seslendiren, Goçmyrat Orazberdiýew.
Sähetli işden gelip, nahardan-çaýdan gowy keýpini kökländen soň, gapdalynda çaý süzüp oturan aýalynyň ýüzüne tiňkesini dikdi-de, otagynda telewizora seredip oturan çagalaryna eşitdirmezlik üçin, ýuwaşja gepledi. Köçe bilen barýarkaň birdenkä bir ýoklasyň, bir öňüňden çykaga-da lak ataýsa nädersiň? Äriniň bular ýaly bolgusyz gürrüňlerinden günüň-gününe bizar bolan Tylla oňa ünsem bermedi. Arkaýyn şaýyny çyzardy. Ýöne garnyny sypalap ýatan Sähetliniňem ondan aňsat-aňsat el çekäýesi gelmedi. Dyzada oturdy. Bol-a, aýda nätjegiňi! Aýaly garşy-garşy siltenjiräp, Goýsana, çaýym bir içeýin-de arkaýyn diýse-de, goýar ýerde goýmady. Gitdigiçe-de gany gyzdy. Öz sözlerini aýalynyň pitiwa etmeýändigini görüp. Öňküsinden hem beter ör çaldy. Kejikdi. Är halyny aýalyna aýdanyny etdiribilmeýänine namys etdi. Garasyna galdy-da, aýalynyň böwrüne hürsekledi. Hemmeli gepledi. Bol-ow! Aýt sen nätjegini. Ýa hiç zat diýjegem dälmi? Tylla çäýnek käsesini göterip ýerinden turdy. Emma Sähetli ony goýbermedi. Elinden tutup aşak oturtdy. Gözlerini alardyp, dişini gyşady. Bol diýýän men saňa! Tyllady, alaryldy. Näme bir, näme, nämäni bolaýyn men? Jogap ber diýýän men saňa! Nämä jogap bereýin men? Nätjegiňi aýt!
Nämäni nätjegimi? Ine, ýol bilen barýarkaň laka taýsalar dagy nätjegiňi? Bolşuň dagy nähilä seň? Hiý ýöne geçip barýan adama-da bir lak atylarmy? Lak atýan adam kime lak atjagyny bilip atýandyr. Kimiň kimdigini bir menzilden tanaýandyr ilat.
Sähetli edil ynjyk çaga ýaly gyjyr-gyjyr etdi. Ýok, sen aýt bol! Ol aýalyna golaý süýşdi. Ýuwaşlyk bilen burnuna salyp gepledi. Hawa, näme diýjek? Nähili jogap berjek onsoň? Birdenem boýnuny burutdy, gara çyny bilen ýalbardy. Aýdaýda-how, näme diliňden kir isleýäňmi? Tylla çaýynyň soňuny käsesine sarkyp oturyşyna sesini ýognaltdy. Gorkma, hiç kim lak atasy ýok. Eý, ine birden biri ataýyp-da.
Atsa özüm bilerin, şonda näme diýjegimi. Hawa näme diýjek. Tylla çyr-çytyr ýapyşyp ýatan äriniň üsti derläp duran etlek penjesinden siltenjiräp sypdy. Heý-waý-eý, öldüm-ow men-ä halys. Ol şeýle diýip ýerinden turdy. Çäýnek-käsesini göterip aşhana çykdy. Ýok, munyň bolmaýar diýip, sähetleň usullyk bilen galdy. Awşanaklap gapa tarap ýöneldi. Sümme Pürs aýalynyň yzyndan barman bir hili görüp, ortaky jaýa sowuldy. Çagalarynyň arasyndan döwşenekläp geçdi-de, telewizoryň ulnybytyny o ýan, bu ýan tüwleşdirip başlady. Hälden bäri haýsydyr bir zady gyzyşyp oturan çagalar, Degmesene, kaka, göreli-le ýaňkyny! diýşip, yňňyldaşyp ugranynam öňki duran ýerine geçirtdi. Bolýa-la, ho, bolýa. Degýän adam ýok şuňa. Alyň şuny. Biziň hilämiz ýokdur şu zatlara diýşip, Ýüzüni kürşertdi. Hüňürdäp gelşine, aşhanada gap-çanaklaryny ýuwup duran aýalyň ýanyna bardy. Esli mahal sesini çykarman durdy. Birdenem, aýalynyň ýüzüne seretdi. Hawa, nätjek onsoň? Tylla güljeginem bilmedi, gaharlanjagynam. Beýdip ýörseň, was-was borsuň, sähetli. Goý indi sen şuny. Oýun oýun bilen çyna ýazyp barýaňa sen. Oýnum däl-ow meň çynym. Çynyňmy?
Çynym. Çynyň bolsa bar arkaýyn oturyber. Hiç kim lak atasy ýok. Şu çaka çenli atmandyrlar, indem atmazlar. A birden ataýsalar nätjek?
Aýtdym-a men ýaň. Özüm bilerin nätjegimi.
Aýdaýda-ow nätjegimi.
Näder öýtýäň, daşda gez diýerin. Barda ýagşy görýäniňi aýt. Aýal doganyňa aýt diýerin. Sähetde birbada ynjalan ýaly boldy.
Barmaklaryny garnynyň üstünde depreklendirip durşuna, Hym-m-m! diýip gülümsiredi. Göwni hoş bolup ýylgyrdy. Diklerdi. Doýan guş ýaly ýeňsesini dik tutup gidiberjegem boldy-da, bosagadan ätläp-ätlemänkä, ýene-de bir zat ýadyna düşen ýaly sakga saklandy. Yzyna uruldy. Ýaňky hoşoroýlukdan nam-nyşan galmadyk ýüzüni garýurt edip, öňküsinden hem beter naýynjar gepledi. Ap birden eliňden tutaýsalar nätjek? Ine, birden biri awtobusyň içinde ýa dükanda gyslyşykdan peýdalanyp, eliňden tutaýyp-da, şonda nätjek? Tyllanyň gözleri hanasyndan çykara geldi. Äriniň göm-gökje gözleriniň içine seredip durdy-durdy-da, birdenem gülüp goýberdi. Sen-ä sähetli beterinden beterini tapýaň. Hiý, şundanam bir gürrüň bormy? Başga sende gürrüň ýokmy indi? Çagalaň arasyny oturyp, döwletdilje gürrüňler edibereňde bolanokmy? Şulam döwletli gürrüň-dä näme? Ýöne-möne gürrüň däl-ä şulam. Hawa, ýöne-möne gürrüň-ä däl. Sag adamyň tapjak gürrüň-ä däl bu. Sen näme indi meni nemedendir diýjek bolýaňmy? Sag bolsaň, otur-da pikir et-de göräý. Özüň edibiljekmi sen şo diýýän zatlaryňy? Özüň ulak atybiljekmi biriniň maşgalasyna? Ýa elinden tutubiljekmi? Hemme-de özüň ýalydyr-da. Sähetli ýeňsesini gaşady. Aý indi nemedä arasynda hülgünji beýlekisem bolýada bu milletiň. Hökman maňa duşaýmalymy ol ülhit diýäniň. Ülhit diýemok how hülgünt diýän. Bar hülgünt ekenina tapawudy näme. Hökman maňa duşaýmalymy onsoň seň ol hülgünt diýäniň. A birden nemedäýdidä duşaýdyda. Tutaýdyda birden eliňden. Şonda nätjek? Sen maňa ine şony aýtsana! Sähet iki elini arkasyna tutup, dar jaýyň içinde pyýana gezmeläp başlady. Dogry, seň ýaňky diýşiň ýaly men özüm edibiljek däl ol ýaly bolgusyzlygy. Ýöne käwagt iki şperment çagar beýleki edip görýän. Mysal üçin ine, şu gün awtobusyň içinde bir gelniň elinden tutdum welin, ol maňa gaňyrlybam bakmady, göwni bir ýaly. Soň başga ýerlerindenem termeleşdirip görýän weli, şo bir bolşy. Gaýtam, hys-hys edip arka bäri süýşýä. Men-ä ony synamak üçin şeýdýän. Aýallar şeýdende nädýäkäler diýip edýän. Oňarsa garaşyn. Awtobusdan düşensoňam esli ýere çenli egin deňläp gitdi meň bilen. Ana şonda eger biri şeýdip elinden tutaýsa. Tylla näderdikä diýen pikir kelläme geldi. Şoň üçin soraýan menem şuny. Tylla ýuwup duran zatlaryndan ünsüni sowdy-da, äriniň ýüzüne çiňerildi. Saryýagyz ýüzi bir agardy, bir gyzardy, elleri titredi. Gözlerinde gahar-gazap göründi. Şeýdip esli mahal durdy. Birdenem ärine golaý süýşdi-de, agzyny gulagyna golaýladyp, şeýle diýdi. Nätjegimi bileseň gelýämi? Wah şoda meňem bilesimin gelýäni.
Elimden tutanlaryna nätjegimi görkezeýinmi ýa lak atanlaryna. Ikisinem görkezäýsene şoň. Ikisinem görkezeýinmi. Hawa-la şeýdäýsene. Tylla gazyň üstünde duran içi galynly sazyn sapyndan tuta-da Sähetligiň jübüsinden indirdi. Aýalyndan beýle zada garaşmadyk Sähetli ellerini dagzalatdy. Urgy yzly-yzyna gaýtalandy. Ine, ine, ine şeýtjek, şeýtjek, bolýamy? Boldumy indi, ýa ýene-de görkezeýinmi? Heý, heý, heý, nädýäň? Bolşuň nähili? Dur-ow, dur, dur entek! Dur diýýän men saňa! Boldy-da indi! Görüp oturan kinolarynyň uruşly ýeri geldi öýdýän. Ortaky jaýdan çagalaryňam sesleri eşidildi. Ehhii, bas! Gur, gur, bas! Tylla bolsa barha äriniň üstünde duzady. Goýman, goýjak däl. Asyl seň özüň düzüw däl ekeniň-ä. Sen ilki özüň düzel, özüňi düzet. Itpikir sen, göwnügara, was-was! Özüň egri bolansoň, hemme-de egri bolup görünýändir seň özüňe. Şol barmany ol sazy elinden gaçyryp-da, gapdalynda duran oturgyja ýapyşdy. Her näme-de bolsa sähetli eýdip-beýdip oturgyjyň zarbasyndan asypdy. Telewizorly jaýyň gapysyndanam zymdyrylyp geçdi-de, ýatýança jaýyna kürsäp girdi. Uluja ogluň sesi eşidildi. Eý, jyrýalar! Eý, jyrýalar, oňa seret, oňa seretsene! Oň jyryp barşyna bir sered-ä! Edil özüne diýilýän ýaly haýbat etmek üçin yzyna öwrüldi. Oturgyjy dik depesinde göterip ökjesini syjyrdap gelýän aýalyna göz düşendenem penjeden öňe serdi. Eý, dur diýýän men saňa, bes et, çagalar görer, çagalar görer diýýän men saňa, bar ýok bol! Oňa çenlem çagalar güpürdeşip geldiler. Ýa diňe şondan soň az tempo çüşdi. Yzyna dolandy. Aňk-taňk bolup duran çagalarynyň arasy bilen eginden ýaýkyldadyp barşyna-da, şeýle diýdi. Nädip sesini çykarsyn o görgüli iliň içinde? Öz-özüni masgara etsinmi? Sen utanmasaňam, o bendäň özi utanandyr. ejap edendir. Ol şeýle diýip hüňürdedi. Ýaňy bir öňki ýatan ýerine baryp gyşaran sähetli aýalynyň bu sözlerini eşitdi-de, ziňk edip ýerinden galdy. Dikeldi. Aşhana tarap tiňkesini dikdi. Epsin mahal içini gepledip oturdy. Soň ýerinden turdy. Daraklygyna basyp. Aşhana bardy. Henizem deminden düşübilmän, haş-haş edip duran aýalynyň arkamyna dykyldy. Diýmek, diýmek onda, ol şeýle diýip samyrdady, iki tarapyna ýaltaklady. Diýmek onda senem masgara bolmajak bolup, lemedäýselerem lemedäýjek-dä onda. Tylla sesini çykarman aňyrsyna bakdy-da, ýap-ýaňyja ýuwup-ardyp, arassalap goýan sajynyň sapyna usullyk bilen elini ýetirdi. Howlukman bärsine uruldy. Emma sähetli ýaňky duran ýerinde eýýäm ýokdy. Ol ortaky jaýa girip, çagalaň gyk-wagyna-da bakman, aýagallygyna telewizoryň nurbatyny towlaýardy.